Diario TV, Canal 48, hunto cu bo.

Tremendo ambiente y Udextrem sa pa con pa pone ambiente guinana y lo cual ta trata pa e muchanan tambe. Nos. Sigur un, un di e gruponan cu ta uh, brigando duro pa lo cual ta grupo di aña. Uh, mi no ta sigur ki rato nos lo haya sa tambe resultado, pero algo pa por tin a bisa pasobra e gruponan aki ta trahando duro tambe, asina por tin uh, titulo di grupo di aña den, den e caso aki. Correcto. Y nos por a mira tambe lo cual ta trata nan creacion, di lo cual ta trata Lego, sumamente bonito den tur e colornan y tambe E body piecenan bunita. Correcto, Lego, algo favorito di mi mes. Di botan mi te supone. Te bosta mocha un ago Lego que men algo di nos fantasía mes. Cuta mi bag ne caso que no. Correcto. Na nos trazo sin tambe lo cual te e closing e ultimo rato nan tambe di e grupo que nan cuta Don Flip Carnival Group abriendo camino pa e agrupacion Champagne tambe e cual ta siguientemente. Mi kende senta mo rato pa nos pasa un rato riba lo cual ta nos saludo nan buetardi. Un saludo di

El patron Romney ta manda su saludo tambe pa tur esnan cu ta den sintonia. Pa sinti mas saludonan pa Betania tambe nos tin mas esnan tambe cu ta conectando cu nos. Pendiente, pendiente pa locual ta bira e agrupacion di Champaign cu ta next. Bam un break comercial, manego nos tin back sin Champaign cu ata e siguiente grupo kinan mes na Parada di San Nicolas. Diario TV, Canal cuarenta y ocho, hunto cu bo.

Karnaval sesenta i nuebe a yega i Do It Center ta den full swing pa bo jurk, bo stoel, bo serbes, snacks, chips i pa bo koi bebenan pa asina bo bai den parada òf na banda bo ta haya na Super Do It Center. Nan tin tumblernan tambe pa bo koe bebe keda friu friu. I si ta riba beach bo ka bai disfruta e temporada aki, tambe nan tin diferente artíkulonan leuk pa bai beach. Nan sekshon di supermerkado ta bon surtí i departamento di material pa bo trailer, karosa, road piece tambe ta kla bon ekipá pa yuda bo ku tur loke bo mester pa hasi e temporada aki di karnaval uno yená ku ambiente. Super Duet Center ta situá na Shaba. Kamakuri i tambe na Savaneta. Kumpra un bril di bista ta algu personal. Esaki ta afektá e manera di wak mundu i e manera ku e mundu ta mira bo. Mayoria bril ta fungi pa mehorá bo vishon, pero un bril bon eskuhí lo mehorá e konfiansa den bo mes. Nan ta un ekstenshon di bo personalidat i lo bo bisa, Sí, mi tambe tin un wild side! Na Aruba Vision Center nos segurá bo ku bo lo bai ku mas ku dies ombrel. Nos segurá bo ku bo lo bai ku e mihó vershon di bo. AMC Unicon Carnival Deal. Awo cu trinta por ciento di descuento riba credito di djis dos luna of mas y dies por ciento di descuento riba compra cash. Cumpra y haya gift cards di Optica Unicon na balor di shen florin. Pasa wak e clearance sale riba selected items na Mega Store riba Boulevard, Dakota y San Nicolas. Carnival Deals di AMC Unicon, pa biba miho. Hoben, nos ta e futuro di nos pais. Hoben, nos ta e speransa. Hoben, nos ta orguyonan di nos pais. No laga e temporada di Carnaval stroba nos di focus riba nos prioridad y nos soñonan. E temporada di Carnaval ta pasa bay y sigur lo bolbe. P'esey hoben, Pone bo soñonan semper na promé lugar. Proteha bo kurpa. Gosa di Karnaval sesenta i nuebe sanamente! Paso hoben, nos ta e karanan di Aruba! Un mensahe di Reina Principancho Juvenil binti binti tres. Diario TV, Canal 48, hunto cu bo. Y nos ta back cu tremendo ambiente locual ta trata e Children's Parade aki nana na San Nicolas. Nos a caba di wak Don Flip pasa nos tras y awor aki nos ta wardando. Pa champagne yega aki na nan pa nos sino nos por mustra boso locual ta trata champagne. Correctamente Asleini, y Champagne tambe cumpliendo binti i sinku aña como agrupacion di nos carnaval. Na e caso cu nan a tin nan seccion tambe di mucha, cual na tin Tsunami tambe dun canan. Tsunami by the way ta estilo di mane maraton nan ta riba djeki, so para si bo aki bon cha pierna tabatin e caya paden. Bo ta tin Juve Morning tambe cu nan tabata e banda, un di e dos bandanan cu a participa den Juve Morning. Ayer anochi Lightning Parade y awe merdia pa locual ta nos parada di mucha, sigur ta di aplaudi locual ta nos bandanan musical Deka Tsunami, Youth Extreme tambe and Fusion Escape Walk tur aportando na locual ta bira nos Carnaval den caso di nan Carnaval number sesenta y nuebe. Correcto, tur esnan cu ta participando tambe ta enriquece locual ta trata nos Carnaval aki nanan na Aruba. E ta tremendo pa wak. Correctamente Asley, nos traha so sa wak tambe locual ta e parte di e bar. Bart ta me pendiente. By the way, ami ta admira estilo cu Enfusion a transforma e cancion Shots. Ki bo ta bebe? Ki bo ta bebe? E juice. E juice. E juice bo ta bebe seguramente ta hopi bon pa adapta tambe na locual t'e fantasia di nos muchanan. Dus hopi great mes pa locual ta props tambe pa Enfusion pa por a adapta e cancion tambe specialmente pa nos muchanan. Mirando ke ta un cancion cu nos muchanan gusta tambe. Korekto. Sa pa adapt'é lo ta un bon idea. Eksaktamente. Enton ta tra trese tremende ambiente i muchanan a baila i a gosa riba lokual ta trata i bo jus. Eksaktamente. No lupida riba bo sunblock i awa. Ora ki nan sol a bole a sali, enton el a sali feros. El a sali rabia kompletamente. E ta bon rato pasobra ki nan bo por hidratá tambe. Bebe bo awa i tambe usa e sunblock pasobra ku e solo no ta wega. E solo no ta wega. Awa riba djadomingo nos e ora eksakto tambe di tres or mas diesdos.

Y de einanan, ya. Exactamente, dje einanan Carnaval di muchanan ta, en todo caso Carnaval grandi di mucha, ya ta termina y ta prepara pa otro aña, otro aña ta Carnaval setenta, manera cu nos a bin ta menciona siman pasa tambe hunto cu colega Layo, me ta importante pa asina prepara na tempo, prepara kisas wara Cuaresma pasa I kuminsá di biaha riba lokual di Berakarnaval so setenta, nos selebrá un lustro. Enton e ta algu ku mester hònke no wòrdu meresé, afe, e meresé tambe su selebrashon den grandi. I pa e motibu einan tambe, tempu i fundraising a hasi nan trempan. Nos a bisa ei semper, si bo ta na tempu, tur kos a sali nèt i e suko a sali grei tambe siguramente. Tremendo. Ya kaba nos ta wak mirando ku lokual ta trata e opening banner di e grupo di Champaign ta yega na e kinanan tambe. Pero por wak tabata ya caba un tremendo creacion lo cual ta lujo y tambe tambe lo cual ta trata e colonnan. Exactamente, laga nos laga nos televidente nan tambe tin un bista riba locual ta e prome parti di Tsunami. Kende tin su tradicional tambe LED banner cu tur e sponsornan tambe, cu por cierto hopi importante mes pa locual ta bira sponsornan di cada parada den caso cu nan nos mes Diario TV ta agradece nos sponsornan tambe entre otro Sitar NV, Aruba Vision Center, Do it center AMC Unicon tambe a por hasi e transmisionnan kinan posibel, transmitiendo locual ta actividadnan di Carnaval pa esnan cu no por ta ei presente por mira esaki na cas confortabelmente af riba Facebook tambe riba YouTube nan por disfruta di cada momento di locual ta bira e parada. Net nos tras nos sin e locual ta e parti di encanto Bunita, bunita Road Business. Tremendo. Bunita, Casa Madrigal. Sigur un fantasia tremendo mes pa lokual ta uso di kolor, e daknan, e detayesnan ta lokual ku ta pone ku e lokual ta karosa kinan tambe ta lusi espektakular. Bo ta wak e ta blink di leu. Sí. Di leu kompletamente. Bo ta wak e detayesnan tambe di leu, e flornan, lokual ta trata ègt e tema di e pelikula Encanto. Korekto, by the way ta stil stil going strong no komo komo pelikula tambe, nos pucha nan ta gusta e pelikula Encanto, nos wens ku tabata algun luna na Colombia, Encanto ta the thing to be, ban pone asina nan Korekto, Getaway. korekto, la dal hopi duro komo pelikula di Disney, mi ta kere ku nan tambe no expect kon duro el la dal, pero tremendo pa wak algo asina i un pelikula ku un bunita mensahe asina tambe. Exactamente, ta bon rato tambe. Bo nos por rekordá bo ku Seitar tin hopi boshi data mes, pa lokual ta bira paketanan di lokual ta data tambe. Pa bo telefòn, Seitar ta the way to think i the way to be tambe. Pasobra pa lokual ta data, kremi, ta importante pa bo tin e data tambe. I data ku high speed na tur momentu di dia. Si no ta zeitar, hopi boshi data mes. Poco a poco ta yegando mas mas cerca lo cual ta e road piece cu nos a caba di comenta di dje tambe nos a wak e detalles nan tambe pa haci asina realistico tambe pa lo cual ta bira e bunita bunita pieza di arte

Asina sigur nos tambe haya un spray di sunscreen aquí na tambe. Importante, importante. Solo sale, menos se menciona rabia, rabia. Y pa motivo na tambe importante para nos proteger tambe, lo cual ta nos uh, nos nos cutis en caso que. Correcto, nos tambe ta cuida, lo cual ta trata nos cutis y así hermanos kima bonito sina. Mas di lokual ta bira fantasia tambe di enkanto. Ta sa wak nan lokual ta bira e sekshon kinan tambe bunita, kolorido. Bo ta wak lokual ta e kolornan ku ta resaltá den sol ta resaltá mas ainda. Pa lokual ta bira e eskogensia di kolornan di e sekshon akinan tambe una beyesa. Por pone tambe un énfasis riba tur e detayenan. Si bo ta wak den nan, den nan body piece y tambe den nan head piece, bo ta wak e detallenan di flor, cu ta locual Encanto ta all about. Correctamente. Na nos dilanti, nos tin locual ta mas di e fantasia di Encanto. Nos a wak bunita uso di material tambe, e parti patras, cu ta laga e parti ki nan resalta tambe, e parti blink patras, super bunita mes. Un bes mas locual ta detallenan ta hopi importante pa locual ta. Pa e pisonan ke nan por lusi manera ku nos lo kier pa e lusi i be e motibu ke nan ta amenazá ku detallenan ta un ròl tambe pa lokual ta bira e bonita piso kenan. Momentu ku nan televidente por duna un bista tambe riba lokual ta e nèt e sekshon ku ta bin nèt patras. E sekshon di e barbolètnan kolorido lo a ke uso di lokual ta estilo tie-dye tambe, lokual ta bira e hala di e blender ku ta hasel'e una beyesa tambe. Hopi kreativo mes si ka den otro, lokual ku ta e tremendo trahe ku nan tene awe den e sekshon akinan.

Tic ora kila nos ta wak ta mes Leina lokual ta bira e parti di e sonido sonando tremendo mes di agrupacion kinan ta mi Tsunami kinan ta acompañando nos mucha nan ta mi riba caya agrupacion Champain. E ta tremendo pa wak cu cada un di e fami e miembronan di e famia di Encanto a wordo representa. Mane pa bo wak e genanan ku na bisto ya ta biniendo bo ta wak. Bruno tambe a haya su apariencia. Claro, Bruno tambe na caminda. Tambe ta un character cu sigur ta hopi estima mes pa locual ta e pelicula Encanto. Mi momento kinan ta sin a photo opportunity tambe na caminda. Dor esan cu ta presente. Nos por tuma nota tambe Sleen hopi turista a ta presente. Nos dira un bista na primer cu nos a cuminsa transmision tambe. Tin varios turista cu ta ey pa enjoy tambe na cada momento di locual ta nos carnaval. Hopi grey tambe cu nan ta aportando na e caso di nan como mironesnan di nos paradanan, na e caso di nan cu ta parada di mucha na San Nicolas Island. Manera cu nos ta bin ta menciona, awor cu nan por tin un bista completo riba locual ta bira e pis cu tin nos dilanti, esaki ta forma parti un bes mas di e fantasia, di e encanto cual ta bira. E tema di e grupashon Champain keda ta kumpliendo binti i sinku aña, binti i sinku aña, aportando na lokual ta Aruba su karnaval. Un bes mas tresiendo transmishon tambe bibu i direkto akinan mes for di kayanan di San Nikolas, tresiendo asiniki tambe lokual ta bira e parada di nos muchanan. Nos dilanti. E bunita piece tambe di Bruno.

Bon, esaki ta e imitacion di Encanto, logico, anto esaki ta e rood piece di Bruno, nos tin e portanan, e hourglass, e imagennan di tras, e candela aki dilanti, e ratonnan cu ta e amigonan di Bruno, si ai ta e idea mas o menos. Tremendo, nos por wak tambe cu boso a cuanto ora boso a hinca den locual ta trata e rood piece aki? Ora mi no por bisa bo exactamente, pero un par di anochi sin drumi si.

Asaba ke Reinita kinan tambe ta bezig ta sinta ta pose pa e camera tambe. Nos camarografo cu tin e shot perfecto di cada momento cu cada un di nos muchanan tambe ta disfrutando di locual ta bira e parada di mucha. Nan ta pasando nos a explicacion di locual ta bira e piece cu nos a caba di wak tambe. Nos ta wak cu tin mas tambe na caminda pa locual ta bira.

Nos haya lo cual trata más información también nos por lo cual tur esnan que mirando nos por wak e bela e bela te significa unión y estimación de familia eta e amor incondicional de e abuela lo cual te trata pa tur e muchanan aki esaki ta algo que nos mester ya pone un tiki mas énfasis riba dje e bunitesa e creación e lo cual un bela tur lo cual por significa. E sente korekto i den forma artístiko, kreativo tambe, por wak lokual ta bira e tremendo pis akinan tambe. Aso así nos a kombersá ku Lynchy despues di un tremendo wikènt. Lynchy, kaya paden ayera tambe hopi grandi mes, kon bo mes a sinti bo pa lokual ta bira bo grupo den Karnaval te ora aki? Hopi orguyoso. Gradisinan a Dios cu trahando un aña largo ta resultado esaki ta. Naturalmente a me yanda credito pero ta e mayornan, seccionnan cu traha nochi tur no kiba dede Studentes di Drumi pa no por logra pone esaki pa e Grupo Chapin. Sigur cu si. Exito Lynchy p'e ultimo siman tambe di e Rupertse Carnaval. Ultimo siman e siman duro, un long weekend, maneman bien. Gradisinan Tsunami, e crew.

Ne momento ki nan champagne keda bai pasando nos dilanti Tsunami. Por cierto Tsunami bo tin Skinny Banton tambe ta trahando manera overtime. Juve, Kaya Paden y tambe para di mucha artista internacional Skinny Banton for di Grenada.

Di cada momento cu Carnaval di mucha tipo ofrece pa nan. Tremendo tema pa wak. Con nan a ehecuta tur cos. Bunita bista. Exactamente, tremendo tema tambe pa locual ta bira nos Carnaval di mucha. Poco poco yegando n'e parti final tambe pa locual ta bira e grupo Champain un mes mas binti sinku aña. Aportando na Aruba su Carnaval, Ñaris Bay Champagne nos tin e ultimo grupo tambe cual ta bira Centro di Barrio Norte. Correcto, y tambe Centro di Barrio di Norte a wor acompaña cu NBO. Exactamente. Mi ta keda bon rato. Y siguiendo ki nan tambe. Bibo y directo for di San Nicolas un ambiente completo manera cu nos a bini menciona Sunami cu artista internacional tambe Skinny Banton y bo ta wak e awor ta enjoy completo completo asina nos a bai pa un break comercial manera cu nos bin bek nos tin mas di parada di mucha kinan mester San Nicolas. Diario TV, Canal cuarenta y ocho, hunto cu bo.

Carnaval sesenta i nuebe a yega y Do It Center ta den full swing pa bo jug, bo stoel, bo cerbes, snacks, chips y pa bo coy bebenan pa asina bo bay den parada of na banda bo ta haya na Super Do It Center. Nan tin tumblernan tambe pa bo koe bebe keda friu friu. I si ta riba beach bo ka bai disfruta e temporada aki, tambe nan tin diferente artíkulonan leuk pa bai beach. Nan sekshon di supermerkado ta bon surtí i departamento di material pa bo trailer, karosa, road fiets tambe ta kla bon ekipá pa yuda bo ku tur loke bo mester pa hasi e temporada aki di karnaval uno yená ku ambiente. Super Duet Center ta situá na Shaba. Kamakuri i tambe na Savaneta. Kumpra un bril di bista ta algu personal. Esaki ta afektá e manera di wak mundu i e manera ku e mundu ta mira bo. Mayoria bril ta fungi pa mehorá bo vishon, pero un bril bon eskuhí lo mehorá e konfiansa den bo mes. Nan ta un ekstenshon di bo personalidat i lo bo bisa, Sí, mi tambe tin un wild side! Na Aruba Vision Center nos segurá bo ku bo lo bai ku mas ku dies ombrel. Nos segurá bo ku bo lo bai ku e mihó vershon di bo. AMC Unicon Carnaval Deal. Awo cu trinta por ciento di descuento riba credito di djis dos luna of mas y dies por ciento di descuento riba compra cash. Compra y haya gift cards di Optica Unicon na balor di shen florin. Pasa wak e clearance sale riba selected items na Mega Store riba Boulevard, Dakota y San Nicolas. Carnaval Deals di AMC Unicon, pa biba miho. Hoben, nos ta e futuro di nos pais. Hoben, nos ta e speransa. Hoben, nos ta orguyonan di nos pais. No laga e temporada di Carnaval stroba nos di focus riba nos prioridad y nos soñonan. E temporada di Carnaval ta pasa bay y sigur lo bolbe. P'esey hoben, Pone bo soñonan semper na promé lugar. Proteha bo kurpa. Gosa di Karnaval sesenta i nuebe sanamente! Paso hoben, nos ta e karanan di Aruba. Un mensahe di Reina Prinsi Pancho Hubenil binti binti tres.

Televidente backing na for di Sa Nicolas Sleen en tremendo ambiente. Llegando poco a poco ne ne final tambe di lo cual ta nos parada tin ultimo grupo cual ta Centro di Barrio Norte tambe na camino. Correcto, nos a cabe di lo cual ta tra WAC, lo cual ta trata Quality Brass Band pasa nos dilanti tambe cu lo cual ta trata un tremendo ambiente, bon animacion. Y ya, nos ta birando e final awor aki, lamentablemente, cu Centro di Barrio di Noord, unfortunately. Exactamente. Cuater grupo, pero bo bisa un parada cu un bon ambiente, un speed relativamente rustig, di cual tur hende por enjoy tambe. E pa la cual ta bira e parada di nos muchanan. Pa sinti kinan mas anochi, nos kima momo, momito den e casa kinan tambe. Y eventualmente otro siman, drenta e ultimo siman, di Carnaval sesenta i nuebe esnan. Sí, tremendo. Poco a poco, poco a poco. Sí, poco a poco. Ainda nos falta un par di parada mas, pero ya, e ambiente t'ei ainda, nos ta bay sigui disfruta locual ta trata e ultimo paradanan di Carnaval sesenta i nuebe. Exactamente, abo mi esta den Parada di Luz otro siman. Correcto, abo mi ta den Parada di Luz, mi ta sumamente exitoso, excited. Mi ta looking forward mi get. Tremendo tremendo e ambiente hopi ta esan ku ta bisa e ambiente diferente paden e pafo pa mi e ta kon ku bai un open ambiente kompleto si bo ta na banda den nos kaso transmitiendo pa bo ku ta na kas ku no por a make it pa wak pero si bo ta bayendo den dje e ta un feeling ta un feeling bon e ta un feeling hopi bon mes di experiencia nos por bisa wan poner asina ke. No e ta diferente ora bo ta na banda e ta un diferente sensashon ku ora bo ta aden entonces mi ta ya mi ta excited. Pa djaweb sabor pa mi ta den Exactamente. Pará di lus. Esei ta pará di lus ku ta djaweb sabor tambe. Por sierto, nos lo ta transmitiendo esakinan tambe en bibo aki nan mes for di San Nicolas. Si mi no ta herá ta seis grupo lo ta bai ta ei presente, incluyendo Dushi Carnival Group ku ta join tambe. I lòs laga bai ku no lo ta den pará di lus. Esei ta keda en principio lokual ta bira seis grupo pa, sorry, pa lokual ta bira e parada di lus ku tin na kaminda djawe ap sobo, djawe ap sobo i ta bai bira grandi paso djainan ta pagá reta. Bo tin parada di lus i e dos paradanan grandi tambe ku nos ta klausurá ofisialmente nos karnaval sesenta i nuebe. Korekto. Pero nos tin ainda pa disfrutá lokual ta trata e resto di e karnaval e parada aki na San Nikolas. Nos tin e último grupo ku ta nos ta wak e ta yegando serka. lo cual ta trata centro di bario Noord. Correctamente, cu por cierto, nan tabatin un tremendo eleccion di Reina, nan, nan ta custuma tambe pa tin locual ta nan actividadnan na eleccion di Reina y nan mes un parada tambe, cual tabata parada di Mochana Noord, una beyesa, completo tambe, y nan ta aportando na Aruba su Carnaval tambe door di bin den tur dos parada, den e caso kinan, dos nan tabata ahi na playa caba siman pasa y e siman kinan Nan ta e homes mas den parada di nos muchanan grandi na e kaso aki. Shona, nos ta bai pasa pa lokual ta bira e promé karosa di e grupo kinan ku ta Sentro di Bario Nort. Kende ta bai t'ei pa deletá nos ku e ambiente di NBO? Nos ta wak e promé karosa yegando serka di kual un bes mas poniendo enfoke riba músika, ritmo i e jeito nortero. Esei t'e. E Jeito Nortero sete tema tambe pa lokual ta bira e grupo akinan tambe ku ta sentro di bario Nort. Poko a poko yegando mas i mas serka, nos tin nos kamarografo kaba riba e shot di nos reinitanan tambe kende ta riba e promé karosa di e grupo akinan tambe. Nos tin Shailene hunto ku nos, kende ta enkargá pa lokual ta bira e grupo i tambe aktividatnan pa lokual ta sentro di bario Nort. Konta nos kon e mucha ta pasando e hopi kalor mes pero den ambiente kompleto. Calor en verdad pero e ambiente ta mas dushi y mas duro cu e calor. Muchanan ta gozando na ultimo carnaval y nos a bisa nan tambe ta na ultimo kende nan tin cu goce all out. All out completo kimando momito awe pero preparando pa carnaval setenta. Exactamente. Nos ta cumsa trempan e di aki y e otro aña ya shete di Februari. Carnaval ta termina, ke men ta tiki tempo pa prepara y e ta bai ta un periodo cortico. Exactamente, banda di Carnaval bo tin mas eventonan tambe durante aña pa lo cual e Centro di Barrio Norte. Exactamente, nos ta finalisa Carnaval y cumsa cu preparacion pa fiesta Rubiano cu ta diesocho di Mart. Nos ta sigui cu Deragai, nos ta sigui cu nos camp cu ta existi mas cu cuarenta aña y asina nos tin un calendario anual basta aktivo. Tremendo Shalini, pabien i all the best ku e parada di awe. Masha masha danki, i danki na boso pa transmiti pa esnan ku ta na kas i ku no por ta den kayanan di San Nicolas pa disfruta di e ultimo parada di nos muchanan. Siguramente Nordo semper. Danki. Esei sigur ta Shalini Tromp Lee. Kende ta huntu ku nos tambe akinan mes for di kayanan di San Nicolas es Lane, poko poko yegando mas i mas serka pa lokual ta bira e banda tambe NBO, nos tin nèt nos tras pa lokual ta bira e siguiente road pista tambe bunita, kompleto a yená ku lokual ta e ambiente musikal. Musika ta reina kompleto den e grupashon kinan ku ta sentro di Bario Nort, kual ta nos siguiente grupashon. Bala ku nos televidentenan disfrutá tambe.

Net nos dilanti nos a wak tambe lokwal ta e fantasia di radio, fantasia di DJ. Bo ta wak a sinti kinan tambe kon nan a rekrea un radio kompleto, Korekto, tru. life size, mas ku life size den e kas ake nan tambe, pa ilustrá lokual ta bira e bunitesa di e fantasia di músika den e kas ake. Y mi ta kere si bo por mira mas serka. Ay danki! Si bo por mira mas serka tambe bo ta wak lokual ta trata lokual ta bria riba e radio ta CD-nan bieo ku nan usa. Korektamente Eslein. Nèt nan tras nos tabata Meka Rosa yená ku reina. Kompletamente yená ku nos reinanan tambe pa lokual ta bira e sentro di bario Nòrt. Bunita bunita karosa mes.

Termina de momento que nada tambe parada un tiki para para nos delante en caso que nan um, cu e carroza de nos reina nos delante y net para atrás tambe e agrupacion NBO. E caso que na tambe ta por rato me mucha por relax un tiki. Ah, tomo un tiki break chiquito por me por sigue tambe para lo cual te parado. Mi por bisa si por nota con tremendo ambiente lo cual te trata que nana na Nicolás. Nos tin basta hende cu a bin mira nos dushi carnaval aki na San Nicolas, bo ta wak turista, local, muchanan, tur a bin goza di carnaval sesenta i nuebe aki na nan. Exactamente Eslein, boso aquí ta grei tambe, asina mes cu ta calor cada un persona ta base enjoy tambe, locual ta cada rato di e parada, nan tin nan sunblock caba, nan tin nan botter di awa pa hidrata cada rato. A palo cual ta solo cayente. Esaki ta parti di nos isla. E ta un bendicion pa pone esenikinan pa por disfruta tambe di locual tan solo. I un parada bunita esenikinan tambe. Pa locual ta e ultimo parada di nos muchanan. Awe lastimamente clausurando e temporada pa nos muchanan. I tambe.

Ke ta bai Grupashon Sentro di Bario Nort nos dilanti. Awor ke nos tin e bista tambe di e banda NBO. Pará ta manera para un rato. La movi tiki pa un rato mas. Kieto bai nos tin tambe grupo number kuater, e ultimo grupo di nos parada di mucha. Exactamente nos no kier pa kaba. Pero otro aña ta mas kortiku ainda. Dus ami ta bisa semper, Ban kuminsá traha trempan pa hasi niki nan tuk Oscar na Natchez so ta seis siman so tin pa enjoy di nos dushi Karnaval Korekto, setenta. korekto.

Para di a kaba algun minuut kaba para nos di lanti. Um, uh, Oa kele comienza move back. Un tiki. Pero que te vaya para nos di lanti. Pasini na por sigi tambe. Por lo cual ta bira e parada di nos muchanan. Ora exacto ta 3 horas más 53. Su cos me se acaba pa 7 horas según nos vocero tambe di polis a indica.

Ya nos por mira aki a caba cu locual ta trata e barata ta yegando na su final nos tin un seccion mas y den enanan e barata a caba. Exactamente nos tin locual ta chikitin binbin nos dilanti hopi grade boak nos schoolnan tambe cu ta participando den parada djabièrnè cu a pasa ta tin e parada escolar di varios bario tambe ta grade boaknan tambe den parada di nos muchanan nos ta grade pa un dia esaki lo por bira di aporta.

Tremendo ambiente Eslein, hopi bon ambiente mes pa locual ta haciendo di Barrio Nort. NBO tambe cu nos cali, nos Road March Queen Juvenil. Bon ambiente, nine one one, huh? Lock up, lock up. Completo. Lo tal duro. Completo mes, un tremendo ambiente mes. Poco a poco yegando n'e parti final, pa locual ta bira nos parada di mucha. Un bes mas, gradiciendo na cada un di nos casa comercial tambe cu a haci transmision kinan posibel, gradiciendo IMC Unicon, Sitar NV. Gradecerdame Doet Center y tambe Aruba Vision Center pa forma parti di nos transmision mes mas. E siguiente transmision lo bira djaweb sabor. Djaweb sabor cu nos tin parada di luz ey busca Sleen tambe pa nos pa wak e ta jump den parada que men tin un bisa abatin y a caba bisa tin nos camera cu no caba paso nos ta bay buscabo pa nos po entrevistabo tambe y wak conta cu e ambiente aki na mesa San Nicolazo mes mas pami ta un placer mi nomber ta Brian Derks y hunto cu bo. E Sleen Cruz. Yes, un placer di por a transmiti tambe un bes mas e tremendo parada di muchanan aki na Mesa San Nicolas. Ultimo bar na caminda pa nos hae cuerpo policial tambe pa duna e clausura oficial di nos parada. Aki rato tin kimamento di momito. Tur cos mester caba pa Shetor, mané con e warning a indica caba pa nos vocero di polis. Pa nos un placer shonan.